na ku pfuxela na majambu lama vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta namuntlha na majambuni lava hi ya hi ya languta timhaka tin'wana ta nkoka ngopfu swinene ta ku khumba ngopfu swa ximoya khense ngopfu lava nga subscribe khense ngopfu hinkwavo lava sapotaka i channel leyi um na tshemba ku xikwembu xi le ku mi pfuneni ni lava ya hi ya vulavula nyana katsongo hi subject leyi khumbaka leswi hina tanihi maafrika hi ngo i swikwembu ni lava ya hi ya vulavula futhi hi khumbanyana katsongo na vuloyi Hi vuya hi ta hi ta vulavula hi tintsumi um eh, nkarhi wa mina wu tsongo ngopfu swinene la ni nga ta tirhisa nkarhi wutsongo and then hosi loko yi swi rhandza yi ta yi hetisela video leyi hinkwaswo leswi nga swi khumba i swilo swa le ximoyeni and loko hi ta hi ta languta hi xiafrika swa ku tala a hi kumi ku swi tlhantlha kahle swi hetiseka hi yo mhaka loko se u famba u ya u ya endla ti-research u kuma leswaku ku na xilo swilo swo tala leswi hina tanihi maafrika hi fikaka hi swi clarify hi swi classify tanihi xilo xin'we for example loko hi vulavula hi moya spirit hi ri i moya soul hi ri i moya oxygen i moya carbon dioxide i moya wind i moya air i moya hinkwaswo leswi i moya but loko u nga kumanga munhu loyi a nga ta fika a ku describe-la swona a ku differentiate-la swona u kota ku swi twisisa u nga hetelela huma u nga swi twisisanga ku kahle kahle laha ku vulavuriwa hi yini na swilo leswi ni nga vulavula hi swona i swilo swa ku va ni fundamentally xikwembu loko xi swi yimisa swi swi yimise ku va ni munhu a va na divine understanding a tlhela a ya connecta in high places in order to ku a kota ku twisisa ku spirituality i yini spirituality xi tirhanyana ngopfu futhi xi connectana na nature ngopfu that is why eminkarhini ya ku tala vanhu loko va connecta ka divine spaces va tirhisa swilo leswi swi nga swa nature and uh, we cannot run away from the fact that africa i vanhu lava vele hi tirhaka kusukela ku sunguleni Africans i vanhu lava tirhaka hi timitsu i vanhu lava tirhaka hi mati i vanhu lava tirhaka hi swilo hinkwaswo leswi swa ku hambana leswi that is a fact now hi nga size hi ya nghena ka timhaka ta salvation hi lava hi ta hi ta dikida timhakanyana leti la kusuhani before hi ya nghena ka timhaka ta ku ponisiwa because vanhu va le ku hlanganihlanganeni ka tinhloko um va ku tala va ponisiwile mara swa ku va yime kwini hi vutomi bya va va swi tivi because va ponisiwile and at the same time kaya va ha endla leswi endliwaka kaya loko va na mintirho ku va na magandzelo ku endliwa swilo leswi hinkwaswo va contributa va endla hinkwaswo leswi endliwaka and at the same time munhu i ponisiwini a hetelela a nga swi tivi swa ku kahle kahle i yime kwini swi right leswi endlaka kumbe a swi right na number one a hi tsundzuki leswaku loko hi vulavula hi spirituality hi vulavula hi swilo leswi ngo lo endla hi xikwembu ene xikwembu loko xi swi endla ivi xi endla ku ku va na swilo leswi nga ta va in control ku nga mena wehe hi nga vanhu hina vanhu we are the divine beings eh, to a point ya ku xin'wana na xin'wana lexi endlekaka hina vanhu hi nyikiwe access hi ku ya fika it doesn't matter ku hi le lwandle it doesn't matter ku hi le mpfhukeni it doesn't matter ku hi le khwatini hina hi nyikiwe matimba to operate and control now loko se hi ya ka spirituality ku na vanhu lava nga fikelela ka higher consciousness ya ku kota ku twisisa ku i can create my own world i can create my own network in order to do some things or to control a particular place or to control a particular village it is possible i vanhu lava se va nga fikelela ka higher consciousness va kotaka ku twisisa ku loko ni la ku ni la ku tirhisa mimoya which tactics leti nga ta ta ni fika ti tirhisa in order ku nature yi ni yingisela so now the different ku ku na munhu loyi a nga ta fika a connecta na nature a connecta na nature hikokwalaho ka ku embetter the lives ta vanhu se ku na vanhu lava nga ta fika va communicate na nature in order to be saved like munhu a fika a va xikwembu ka vanhu van'wanyana so it's possible loko u hanya ka misava leyi u hanya emisaveni leyi nga na many possibilities especially in the spiritual realm na eku sunguleni ka swilo hinkwaswo hi vona xikwembu loko xi ta va xi endle tintsumi yes the ministry of angels the ministry of angels from the beginning misava ka ha ri dark ka hanya ti-angelic beings ti-spiritual beings xikwembu va ha ri tilweni na na va lucifer a nga se hlongoriwa sathani va ha ri tilweni hi kuma timhaka leti ta ku xikwembu xi swi yimise xi swi endla principle swa ku loko xi ze xi ku wena you are an ark angel Ti-archangel leti nga endliwa ti endliwe ivi Xikwembu xi ti nyika na authority na matimba ya ku controla hi wona. Mhaka leyi fikaka yi nga fika yi endleka i ku spirituality xi sungule tilweni misava yi nga se tumbuluka. Loko se Sathana na tintsumi ta yena va ta va hlongoliwile etilweni va ta emisaveni.

hi vanhu va ku hi create loko hi ta dzunisa xikwembu but loyi a kalaka a nga swi laveki ku hi dzunisa xikwembu ku nga sathana minkarhi hinkwayo i lwa na ku hina hi nga xi dzunisi xikwembu i lwa na ku hi humesa ndleleni hi joha ku a ta kota ku vanhu a survive na na yena yini na mfumo wa yena now when we come to ancestors loko hi vulavula hi va le hansi ti-ancestors leswi van'wanyana va ngo i swikwembu i madlozi so hi xilungu xi ku i ti-ancestors xilungu xa hambanyisa ka ti-ancestors na ti-gods hi ku hina loko hi ku swikwembu hi ku i ti-ancestors hi vuya hi ku swikwembu i i i gods i xilungu xa ti hambanisa ti-ancestors hi lava va nga hundza emisaveni va le ka genealogy ka ka lineage ya la munhu a taka hi kona the progeny ya la munhu a taka hi kona now hi ta ka tigods tigods hina leswi ngo i swikwembu i madlozi hi english a yi swi vikisi swo english loko yi vulavula hi tigods yi vulavula hi hi hi hi swikwembu leswi swi nga creatiwa emisaveni according to vanhu lava nga famba va fika va kuma higher consciousness spiritually munhu un'wana na un'wana that is why u vona india yi ri na swin'wana swa ma-330 million gods do you know why it's because va fambe eku fambeni ka vo va vona the abilities the, the higher abilities in the spiritual realm va va khoma mfihlakalo ya ku in the spirit you can summon things swi endleka in the spirit and loko ze swi sungula swi endleka in the spirit it's very easy ku u swi endla swi va swi ta manifesta in the flesh so what does that mean i india loko ku va na munhu loyi a nga kumbe a ngo is a great prophet i vona in the spirit that person loko ze a va na big following that person can entitle himself to be a god athi ni ka vito so those gods i mavito ya ya ya ya ni nga swi veka njhani eh um i thixo swi xitsonga a ti swi nga swi veka njhani ku nga ku a hi na swona kahle because loko no i i i swikwembu ni ta va se ni rifera ka leswi hina hi ku i va le hansi so loko munhu yaloye a tiveka a a a i va idol kahle kahle that person i va a ri an idol leswi na swi tiveki hi xitsonga ni ta swi vekisa kwini mara i munhu loyi a khongeriwaka and ku ta va na ti-generation na ti-generation na ti-generation leti nga ti nga ta phasiwa that information ya munhu loyi a khongeriwa a dzunisiwa and When those people lava n'wi folowaka va preserva the information va preserva the spirituality leyi a yi tirhisa va preserva the way a, a magandzelo a a khona ma controlisa swona swimimoya leyi a yi vitana ku va ni yi n'wi pfuna hi ku endla va hanyisa van'wanyani ti-healing van'wanyani va va va pfulela va khongelela vanhu va kuma mintirho hi ndlela yaliya but va tirha hi african indigenous spirit so hi nge swi balekeli from khale afrika a yi tirhisa sweswo but now the problem yi fika yi valaka ku as time goes on we forget ku ku na tintsumi leti ti nga wa tiwini ti nga tintsumi leti vitaniwaka ku ti fallen angels tintsumi leti nga wa leti a ti vitaniwa hi ku i ti-sons of god but a ta havanga ti-sons of god according to a ta havanga ti-beloved kumbe eh, trusted sons of god endzhaku ka loko ti ta va ti fikini ka buka geneza ti vona vana va vanhu ivi ti va vona ti va navela ti etlela na voho endzhaku ka loko ti ta va ti etlela na voho hi laha se ku nga sungula generation leyi ku bebukwa ti-giant leti vitaniwaka swa ku ti-nefilims um loko swi lava u nga u nga u nga u nga ti vita ku i ti-hybrids eh leswi marito lama ni vulavulaka hi wona ka Xitsonga a hi na wona le ka African languages a hi na tona so it's very important ku loko u lava xilo u xi lava hikanene do researches until u ze u kume lexi u kuma u fikela ka lexi u xi lavaka now loko tintsumi leti ta va ti tlele na vana va vanhu ku ri ku xikwembu a xi ti rhume ku ti ta ti ta maintainer order misaveni Tintsumi letiya ti manipuletiwe in the spirit hi mani hi nyimpi leya ku sungula ya sathane na tintsumi ta yena ti nga wa ti fike ti khoma letiya ku letiya a ti te hi mandate wa ku rhumiwa hi xikwembu ku ti ta endla swilo swa ku swilo ti va ti-supernatural beings leti nga ta kota ku assista vanhu hi spiritual connection ti nga ta kota ku assista vanhu hi healing ti kota ku assista vanhu ku va ni va fikelela higher consciousness in the spirit but loko sathana ta va na tintsumi ta yi va attack tintsumi letiya va hetelela va endla yini va ti wina ti hetelela ti vona vana va vanhu loko ti vona vana va vanhu and then ti va ti joyini mahlweni ka xikwembu immediately loko ta va ti hete ti endle sweswi ti nga endla swona ivi ti automatically se ti wa manje i ti-fallen angels na tona se i team yin'we na letiya ti nga hlongoriwa na sathana that is why army ya sathana yi kulu ngopfu yikulu mara u nga ta tsundzuxa xilo xin'we ku hambiloko yo mo va mabiliyoni ya madimoni a ma na matimba ka wehe u nga nyikiwa authority mara a ni kwalano a a ma na matimba madimoni lama loko u twisisa the principles on how to use your word on how to, to, to break the curses on how to operate in the spirit and to operate in the spirit a swi zi swi lava swa ku u famba u ya rhwala yini na yini it's a gift and loko you can nurture the gift u nga swi twa swa ku i can do this the moment you feel ku you i can do this there's some processes leti faneleke u ti famba tshama na vanhu lava nga ta ku pfuna hi spirituality ku kota ku fikelela laha we u lava ku fika kona because this is the world of many possibilities loko u pfumela ku being with me u tshama na me minkarhi na tala ni ku kurisa ni ku nachara ni ku kurisa u va na ti-question leti u nga na toho u hlamuleka kahle ivi loko u fambini u ni ku nyikete ti-basic ivi u ya u ya endla hi ndlela leyi me ni va ka ni vulise swona and the nature will respond to you yi ku nyika leswi mi kalaka nga ku hlamuselanga yi ku revealela swilo swa ku swi ta from the nature itself the spirit of god a fika a tshama ka wena u sungula ku va ni u va spiritually connected u sungula ku endla swilo swa matimba now a yi tlhelinyana katsongo ni lava hi ya languta tintsumi leti ti nga wa those angels they become against the angels leti ta xikwembu leti xikwembu xi ti rhumelaka ku va ndzi ti tisa meseji ya n'wina va gabriel and tintsumi letiya they are against tintsumi leti rhumelaka hi xikwembu ku ti talwa tinyimpi ti mi lwela n'wina tinyimpi leti ti va ka ti rhumele hi mani hi sathana ku alwa na n'wina mi kholwaka ka xikwembu loko ti rhumela tintsumi letiya ti va ti ri madimoni so it becomes a spiritual warfare because tintsumi letiya ti ta na nyimpi ya ximoya now the question i ku ku u ta ze u lweriwa wehe u khome principle u lwa hi yini wa ti tiva tintsumi ta xikwembu ku u ti vitisa ku yini na and how do you pray there's no way in which tintsumi ta xikwembu ti nga ku lwela we n'wini u nga ri na ku kholwa futhi u nga swi koti ku khomeni eka tona tona na a yi tlheleli nyana ntsako loko twa munhu a ku mani protect wa va le hansi ni protect wa va ka hehe futhi va ka hehe va ni rhandza ngopfu there's some things leti hi faneleke hi swi twisisa as africans munhu un'wana na un'wanyana i na va le hansi munhu un'wana na un'wanyana i na lineage ya ye genealogy ya yena taka hi kona even yesu kreste himself loko u nghena ka ku nghena ka buku ya matewu ka new testament u ta swi kuma ku hosi yesu ku vulavula hi lineage ya yena ku mani mani bebuke abrahama a tswala isaka isaka a tswala a tswala a tswala

ina va le hansi va yena his genealogy but here's the only different the only different i ku na a ri na va le hansi a nga zanga a va khongela loko a fika emisaveni i tise the mandate ya le tilweni ya ku xikwembu xi n'wi rhuma ku i fanele a kutsula misava a va dyondzisa hi ta mfumo wa tilo loko hina leswi hi helisaka swo as africans hi demonizer lava nga etlela swi vanga ku hi voho va hi controlaka kasi hina hi na matimba ku tlula vona the moment u fika u khisana ku ri ku hahanya loko wa hanya the moment u fika before ya ku ri loko wa hanya you have the power to control hinkwako loko ze u fa you lose your license to walk on earth and a wa ha swi koti ku ya fika u vulavula na vanhu u va byela hi spirituality u va byela hi connection u va byela hi impartation u va byela the way u twisisaka xiswoho ku ya ka ka ka ka the higher connection in, in, in the divinity of god so you lose your license your physical license now loko u ze u hundza ka misava leyi now the question i ku u ya kwini hi laha hi fikaka hi lahlekeriwa hi kona to munhu a kumeka va le hansi va ka hi va ni sirhelela yes remember one thing va le hansi va va ka n'wina lava nga ta ku sirhelela va ku sirhelela by the permission of god which is a wu va tivi lava ku nga vo va ku sirhelelaka hambo ya kwini na kwini lava ku nga vo va ku sirhelelaka a wu nge va tivi why now it's the decision of god himself in his divinity to use lava va nga hundza emisaveni according to wehe la u nga ko u yime kwihi loko u famba na hosi ku munhu munhu la khongolaka a khongelaka a tshamaka swikhongelweni hi minkarhi hinkwayo you attract lava ya va nga hundza emisaveni va nga etlela lava a va tivana na xikwembu that's them lavo attract ka vona there is no way in which munhu wa ku a nga fambanga na xikwembu and then loko a fika hala paradise a hi n'wi tivi a nga kona paradise there's no way in which a nga vuya a ta protecta wena because that person na ye a nga kotanga ku tisave loko a huma nyameni ku a kota ku ya endhawini ya kahle munhu yaloye a nga le paradise na ye swi le ku n'wi tikeleni that's why loko mi landza nyamusoro hi xitalo va tshama va ri ku complaineni ku na leswi valava leswi valava leswi valava leswi valava leswi but wena as munhu loyi hanyaka hi woye u waka u khome tintambu hinkwato na majoko hinkwawo eka hinkwaswo swa swi nga le xivandleni xa vafi so in other words hina we are god we were given the authority to, to, to, to operate and to rule that is why loko languta adamu xikwembu xi te adamu swa ri hinkwaswo swi nga ta swi endla ngeze ni ti hlupheni swi nyika mavito ni ta rhuma wehe u swi nyika mavito loko yi ndlula homu adamu ku endla ku homu kusukela ka namuntlha jehovha fakazi a ri tilwini a ku na mina ni ta vula swona so each and every animal Vito ra xiharhi xin'wana na xin'wana ri huma ka Adamu. Xikwembu a nga zanga na kan'we a kaneta swa ku Adamu why ngwenya leyi u nga yi vitana swa ku i xikatsi a-a a nga zanga a kaneta because God is connected emunhwini so whatsoever leswi endlaka hi munhu has got the ability and the power of divinity ya Xikwembu so lava va ku lwelaka a va na matimba henhla ka wena mara they come as angels lava va ku eminkarhini ya ku tala va demanda va va va under a certain master because a va fikelelanga ti-qualification swa leswaku a va qualify-angi a nghena paradise and leswi swi nga ta famba xi ya xi ya endleka loko se va vuya va vuya hi ku ta demanda a ni nge ku yisi kule ni ta kombisa hi buku ya lazaro lowa wa xisiwana na xifume lazaro lowa wa xisiwana loyi a dya mahlanhla hansi loko ma we hansi a vabya yi ri bibele loko a ta va a fini i fini a rhwala hi tintsumi a ya tshama xifuveni xa abrahama mara xifume loko xi fa yi ri bibele xi yo ngwaviwa loko xi ngwaviwa ku na ka hambana ka munhu loyi a rhwalaka hi tintsumi loyi a rhwalaka hi tintsumi wo tlakuka loyi a ngwaviwaka ehansi misaveni yi ri bibele loko ri karhi u yi hlaya kokwalaho xifumi xi rila xi vona lazaro a tshame xifumeni xa abrahama yi ri bibele loko a languta henhla so xifumi xi le hansi xi celeriwile loko xi languta henhla xi vona lazaro i henhla xo xi le kwini xi le hansi a ku tatana abrahama hambiloko wo rhuma lazaro a peta xintiwana ntsena ematini a ta thonekisela enon'wini wa mina ku la ni nga ku ka hisa now this is telling you ku lazaro loko a suka ka misava leyi because a famba na xikwembu i rhwaliwe tintsuma ya kwini a ya henhla a ya pfaleriwa paradise ku hava mavabyi ku hava mimoya leyi nga n'wi tirhisaka lazaro ku a tlhela a vuya emisaveni a ta khosa evandala emisaveni because i pfaleliwe paradise ku ta decide ya xikwembu ntsena loko xi lava ku rhuma lazaro hi milorho xi rhuma lazaro hi protection ka ndyangu wa yehe a tisa peace that's a decision of god so luya a nga le hansi leyi a rilaka vusiku na nhlikana i khomiwe hi mastara ku nga mani the devil himself moya wa yena wa ha vuya wu safeyisa wu ta vanhwini mara loko wu ta vanhwini wu ta wu ta vulavula swa ka swi nga fambisani na tilo i lava yindlu i lava ndhumba i lava timpahla i lava ku vuyisiwa kaya swi swa ku a swi heli ene loko mi swi landzelela n'we mi ngo i va le hansi va le hansi va hambanisiwa ku na lava nga famba na hosi loko va ta ka wena a va ku lidi astray a va ku lahlekisi va ta ta ku protector va tela ku ta va ta tisa ti-good fortunes according to your prayers loko u ri karhi u khongela xikwembu ni twele vusiwana ku navela ka mina kumbe ka mavokweni ya wena xikwembu xi rhumela vo valava ka n'we va nga famba na hosi va nga pfali va paradise va ta va ta fika va pfula tindlela loko nyimpi yi pfuka ya vanhu xikwembu xi va xi tiva hinkwaswo xi rhumela tintsumi ta xoho ta nyimpi xi rhumela va ka n'wehe va ku protect-a se ku va ku ri na nyimpi leyi bangaka wena hikuva u le xikarhi se loko u nga swi twisisi u nga hambanisi ku na va le hansi mazulu va ri hi dlhozi elibi ku na munhu kuma swa ku a ri wa kwala kaya i lo va ri kwala wa kwala kaya mara i ku feni ka yena loko a ta va safini loko a vuyela kaya i vuya ku ta xanisa loko a vuya le kaya laha swi swa yehe vhele loko va va ku nkwempu lowu wu nga le ka yehe loko ri safisa dlozi ra ko ra ra distraction yin'wana and ra demand ri tlangi loko mo kala mi nga endli leswi ri lavaka swona mi ta cina a ri karhi a ri dlozi ra ka n'wina so hi boheka ku va ni as africans hi swi twisisa futhi hi tlhela hi hambanisa ku ku na tintsumi ta xikwembu number one u na ntsumi ya wena leyi nga ku sukeliki siku na nhlikani your guardian angel yi tivaka siku u nga fika hi ro misaveni yi ta ze siku leri u nga ta nghena hi ro sirheni ku va ku ri yo yi heleketa ka ti-report u ya hlangana na yo mahlweni a ni tshama ni ri na wena consciously a ni vulavula na wena hi ndlela ya so so so why u nga endlanga 1 2 3 and in your consciousness a ni vulavula minkarhi hinkwayo ku leswi u nga swi endli leswi swi endli mara a wu qhuveka u ri karhi u swi endla kwala se u ya kwini hi la siti yaka ka judgment ke ntsumi ya wena yi ta va yi ri kona tanihi fakazi se ku na ti-universal angels ta ku toleto ti veke hi xikwembu ku va ni ti-keeper ti lwa na nala va zama ku destroya swilo swa xikwembu ku fana na sweswi nga langutana na coronavirus xikwembu loko hi ri karhi hi khongela swi distributa tintsumi ta joxo ti-universal angels ti-arc angels leti nga khoma mabanga lama pfurhaka ndzilo ma lwaka na this spiritual virus ma lwaka na na this impact ma lwaka na the new world order leyi taka ma lwaka na hinkwaswo leswi swa ti-agenda ta ku biha ta mani ta sathana ha swi tiva biblically ku swi ta endleka vhela hi swi tiva ku swi ta endleka bibele yi swi profete khale ku ku ta va na antichrist masikwini emakumu mara yi nga kala yi nga surface yi va na matimba loko ya ri kona swi ta sala swi va na matimba bibele yi vula kahle yi ku sathana yi ta nyikiwa 1000 years ya ku fuma a xanisa emisaveni mara rapture yi ta va se yi endlekile vana va xikwembu va ta va se va tekiweni va fambile so this information leyi tisaka ka wena ni lava ku sukela ka namuntlha u ya u ya sungula ku endla research u ti lava ku kahle kahle u yime kwini leswi va swi endleka kaya na u qhuveka u swi endla ku ri ku ku ri u ponisiwile kahle kahle ku ponisiwa ka wena hi kwini ka kona wa yi twisisa salvation ku yini na a wu ri kutsundzuxa xin'wanyana ku ku na va le hansi va ka n'we lava nga lova a va tirhela xikwembu mara hikokwalaho ka swin'wana na swin'wanyana va nga ri va nga yi vonanga paradise ene a va ri tiheleni xikwembu xi va veke ka neutral xikwembu xi languta hi ku ya hi mitirho ya wena ya kahle hi ku ya hi ku tirha ka wena xikwembu xi tsaka ku ri wena u nga ta va khulula ku fika mhaka leyi va ku na ku nghena hi ku tsetseleriwa xintukulwana xi nga xi ya xi ya nghena xi amukela vhangeli xi famba xi ya tirha mitirho ya xikwembu ivi va vona tintswalo va vona mfumo wa matiko hikokwalaho ka wena so u fanele u hambanisa ku na va le hansi lava nga ta ta ta ku lahlekisa va tshama va ri ku dimandeni u famba u famba u ya va khisa ma u ya lava mati ya le ma ya le lwandle u ya ku endla swilo leswi hinkwaswo to benefit the kingdom of their master so hi ku komisa ni la ku ta ku byela ku vana va munhu va nga bebukiwa va ri vambirhi ku va na lweyi a tirhela xikwembu ah, baba baba baba all right
so
and then ku va na lowun'wanyana a nga ta ku a nga tirhele xikwembu a tirha hi tindlela ta misava loko va hundza emisaveni hinkwavo lweyi i ta famba xikwembu xo n'wi yamukela a tshama paradise Ti-purpose ta yena Xikwembu lexi nga ta lava a ta ta ti tisa ka vana va yena kumbe ka rixaka ra yena ti ta va ku ri ti-agenda ta Xikwembu. Lowun'wanyana loko a ta i sukela ka another kingdom so ku nga hetelela ku lwa mimoya ku lwa swikwembu leswin'wana ngo swikwembu va le hansi swi lwa hi swoxe alright alright alright mama se eku lweni ka swona swi lwa Swi lwela n'wina. U kuma ku lweyi i lwela ku ku nyika light na kun'wana a ku nyika a good guidance lweyi i lwa ku la ku ku destroy-a ene a ngo swi rhandza ku destroy-a leswi lava ku destroy-isa swo i ku destroy because of i rhumiwini hi mandate wa lava a nga la ku lweyi i rhumiwa hi force ya ku loko u nga yendli one two three u ta yendlela one two three ta wena phela va ha threaten-iwa ku hala va nga koho kahlekahle. A a va ha ri na lexi va xi vulaka xi endleka hi ku navela ka vona. Mimoya ya vuyikhon'wini loko yi ta ka n'wina yi tela ku ta mi yivela, e a a ta milorhweni kumbe a khomiwa hi nyanga kumbe a khomiwa hi nyamusoro. Nyamusoro a n'wi byela a a a huma munhu loyi a vulavulaka ku ri yena straight ku i yini leswi fanelaka u swi endla hinkwaswo. Automatically wehe va vulavulaka na wehe. Nkwembu loyi a vulavulaka na wena a hi yena a ku demandaka u demandiwa hi the master loyi a nga le ndzhaku ka yena because a nga ha ri na rito because u decide namuntlha wa ha hanya ka misava leyi ku loko endzhaku in the after life loko hi heta ku fa u ya va u controliwa kwini na u decide namuntlha so you need to understand loko swilo leswi mi ngo i swikwembu swilo leswi mi ngo i swikwembu hi xitsonga a ni tivi swa ni nga swi nyika vito ra ku yini because mi teke madlozi ma idolizer they are your idols hi marito man'wanyani mi teke i swikwembu mi swi endla xikwembu of which is against the will of God, the creator of heaven and earth. Loyi nga simeka nature hinkwayo, nga simeka swilo hinkwaswo. So we need to understand. We need to understand swilo leswi. Spirituality is too deep. Mara swi lava vanhu lava nga ta tisungula va ti lava ku kahle kahle va yime kwini. Va famba na mani. ene i swa nkoka ku va ni hlangana na vanhu lava spiritual va twisisaka ngopfu swa ximoya ku va u kota ku swi twisisa ku who are you where are you standing where are you going vana va wena va ta kota ku na loko se u nga ha ri kona va swi tiva ku hina a hi famba na qhawe leri a ri hi dyondzisa ku evuton'wini loko u lava ku hanya vutomi hambiloko u xaniseka khoma la la u nga ngheni hi ku eventually in the afterlife ku ta endleka leswi so hi ku komisa ku na vanhu va ku emindyangwini kusukela va fa kumbe va lova hambiloko va famba tinyangeni a va va kumi hambiloko va vita va nyamusora va va khomi vanhu valava network ya vona a hi yona ya hala tin'angeni n'anga a yi voni nchumu ka yalweyo yalweyo i fihliwini thatiswa va ku u fihliwa wa ha hanya loko u fihliwe hi mani hi kreste thatiswa kreste na loko a ta va fikile emisaveni a nga fambanga hi ri a nga nghenanga roma phela mariya makhosi yesu a nghena roma ene mfumo wa roma wu nga a wu persecuta makreste Mfumo wa Rhoma hi wona a wu dlaya Makreste. Mfumo wa Rhoma hi wowo a wu rhuma Sawulo ku Sawulo a wu a fambe a ya dlaya Makreste until Xikwembu xi ze xi tikuma Sawulo xi n'wi teka xi n'wi tirhisa xi n'wi endla va muapostoli a xi landzela so ni la ku nyika leswi tshama swi tiva Yesu Kreste a tise the gospel so in other words the gospel i ndlela is the way ya xikwembu ya ku vanhu va ya tilweni yona anything other than that is a religion christianity is not a religion christianity is a way christianity is the way of god leyi xikwembu xo vini xi ngo ni ka vanhu xi ku fambani hi gospel through my son jesus mi ta tala ni nga kona anything other than that it's not the way it's a religion it's man created swi endle hi vanhu because of vanhu vafambisi va hetelela va va na vutlhari va hetelela va twisisa spirituality and then va fikela ka higher consciousness a hetelela vanhu va ti createla swilo leswi va lavaka ku swi khongela ene swi tlhela swi va tirhela because loko u ze u va u ri na faith u ri ka high connection spiritually u nga teka hambi hambi huku u endla xikwembu xa wena vanhu hinkwavo va ta fika va khisamela huku huku yi performa ti-miracles ene ku va ku nga ri ti-miracles ku va ku ri yini the super powers of the darkness remember sathani loko a ta va wini na tintsumi ta yena i ti-supernatural beings u nga kombela xin'wana na xin'wana ka sathani sathani i ta ku endlela mara lexi a nga ta ka nga ku endleli xona i ku ya ku nghenisa tilweni leswin'wana timovha timali hinkwaswo a nga ku endlela mara lexi a nga ta ka nga ku endleli xona na yena n'wini a nge pfuka swikotini i ku ya ku nghenisa eparadeyisi loko u fa sathana i ku disivha masiku hinkwako loko u fa u ta va na yena u ya n'wi joyina yi ri bibele wa swi tiva ku nkama wa yena u komile that is why a lava ku disivha vanhu ku akala ku nghena etiheleni a ri yexe so a hi tlhelele ndzhaku hi ni lava hi tsundzuka ku na ku hambana ka tintsumi ta xikwembu na tintsumi ta Sathana. Ku na ku hambana ka Xikwembu Jehovha a nga yehe a nga le tilweni, loyi a nga tisa Yesu a n'wi tirhisa na gospel ku nga ndlela ya ku ya ka yehe futhi. Hi marito man'wana Xikwembu loko xi tisa hosi Yesu a xi n'wi tisela ku a tisi ndlela ya ku ta ka yehe ku i swi voni Jehovha loko a ri tilweni ku vanhu va lahlekela hi ndlela ya ku ta ka yehe ivi a ku famba u ya va nyika ndlela ya ku ta ka mehe so christianity is not a religion christianity is the way to the father to jehovah leswin'wana leswi hinkwaswo they are men created ni ke chava ku swi vula that is why vanhu hinkwavo va boheka ku repenta va vuya va yamukela yesu kota kota ku ya vona mfumo wa tilo you can see kombela musubscriber lava ka lava nga se subscriber va refereni eka tivhidiyo leti va ta kota ku dyondza swin'wanyana ni tsakela ku lava vanhu lava nga ta fika loko ku nga ri ku na swin'wana va nga swi twa va nga swi twisisi reach back to me hi vulavula hi swona hi swi discussa xikwembu xi ta hi pfuna hi kuma ndlela xikwembu a xi mi katekisi khensa ti-subscribers hinkwenu lama nga subscribe xikwembu xi mi endle kahle na tshemba ku loko mo sukela ndzhaku mi ya sungula ka video number one ka leti hinkwato se mi nga ti vona mi tlhela mi sungula hansi mi ti yingisela kahle ivi mi ti secha n'wina lama nga yima kona ni pfumela ku xikwembu xi nga mi tlakusa xi nga mi elevator your spirituality won't be the same again xikwembu xi mi tlakusa xi mi endla kahle